you dey talk something just now. yes so lagos hmm, i gats run go do one or two things come back Eh, so in case i dey talk fast i know say na run because i no wan miss any part of this thing hey make i catch my breath why we say hmm, for inside marriage or for inside relationship when you borrow money from your partner from your wife your husband your boyfriend or your girlfriend you borrow money from dem you no dey like to pay back for example now one aunty or one woman wey borrow her husband five thousand naira hmm well shebi na five thousand naira eh na five thousand he borrow am five thousand naira he borrow the man borrow five thousand naira from the woman hand yes make una ma- as in the man gat word borrow he borrow five thousand naira he tell the uh, the husband say abeg borrow me five thousand i go give you back But the husband normal normal don give her money o for upkeep, family upkeep you know like twenty k like take this one you know house expenses but the woman dey insist say my five k when I borrow you nko? E dey do eyes as if you say know you dey talk this thing no the way you take talk am like say upkeep like say plan to eh eh the woman ask am something Uh-huh. Say he wan do one or two, say he need money make he take do one or two things. Uh-huh. Eh, na the man come count twenty thousand naira. Uh-huh. Give am. Uh-huh. She never comot for there, he still hold the twenty naira for hand o. Twenty thousand. The twenty thousand naira for hand o. Mm-hmm. Now she come dey say, "Hey, baby, what of my five k?" Five k. Why? Borrow. Di man say, Why? Abeg borrow me dis 5k, I go give you next week. You see, eh, this borrow. see eh Now you dey argument claim get say a touch of witchcraft for this thing because i no wan believe say na you dey open mou- mouth dey talk this thing you give me 5k i give you 20k uh-huh. you still dey talk say you dey draw 5k this is witchcraft I no understand something. eh If you tell person to borrow you money, mm, you go pay back then you suppose to fulfill your own part of the agreement or promise wey you make then e come dey left for me to say okay my husband or my wife keep the money no problem i don't know why you say borrow bo the word there na borrow why be say the question wey we oh, wan yeah, ask na na the, the man get her say no be, no be me the adviser i just tell her say eh, eh oh yeah bring the twenty thousand count the five thousand give her oh my fifteen thousand be like say na that kind of line go work so because you you so, so because you you bring her money give your wife wey be say na your duty responsibility you, to to see, cater for your your wife and your family you hey. come dey say you wan use am hold my five k wey you borrow from me. my good no go kill me o oh. my good no go kill me in the name of the lord see why you, you see why i dey wait for you make you come sing my good no go kill me because i know say na this thing go you ask for you you you you you ask for money you no even call how much the money wey you the thing wey you even dey call sef eh, e no plenty i just say from the benevolence my hmm. generosity eh. for the godly person that i am i come say take this twenty thousand naira make you take go start life. this thing wey you dey talk like this now make we just go break come back because i no go reason with you borrow na borrow you go pay back. no be say my woman go come dey draw me like say like the way uh, landlord dey draw ten ant Na me and you dey this house. Owa. We dey my money is our money. But I don give you the one wey you say you wan use na. In see fact, my my issue wey dey there be eh, say you say borrow me Lagos for those of If una wey you- just dey join us so eh, eh, you we don say come back. borrow na Eh, na Saturday many many. This one now na face to face and I dey vex. wahala dey I o dey vex. You They dey borrow vex me for this money. one. They dey vex I dash for you this twenty one. thousand naira you still dey draw your five thousand naira is that na wetin be witchcraft if not be ma- that ma- one. make make we break am make make lagos Because na understand us egusi. or make people understand us clearly you tell your partner that is whether your wife boy husband boyfriend girlfriend say Eh. abeg borrow me 5k i go run am back to you by next week Hmm. and then before that next week reach you come give me money you uh, you find money for me too 20k as your you know take and i still dey tell you say my 5k wey you borrow me nko you say borrow you go pay me back my money na if i no wan collect am i go say make you hold am but make we go phone like or people wan talk Make- make I hear wetin people wan 0700 talk 6 because- um 0700 951 9 i nearly call my number now hey 0700 951 951 951 01 46 57180 and of course on top whatsapp we don dey see una messages already

Then I can't hold the 20,000 for her. I said, honey, how about the 5,000? Ada. Now witchcraft. Greed. You dey greed you. You no see be am na? greed anything the word wey dey there na borrow What kind of greed is that? Ada. Oh, you don see human being Okay. don dey talk na as the person wey get fear Okay. of God. Thank you very you much. You don't understand. Somebody that is made from Zion. Zion called Shiloh. Eh? eh? My all this all this surprise wey dey eat am. hello dey see am. hello good evening to you welcome.

Hey. That one, eh, and that, I don't say, I don't go grade that. 20,000, you know how much you do on top of that five, uh, that uh, 5,000? True. Times four. If okay thank you very much mr abu you try if na the woman na reverse case um, reverse um, situation na come borrow money from your hand mm. tell you say my husband bring, give me this five k i wan use am do something urgently if i next week i go pay you back the money and that next week she no pay you how you go feel. as he bring the money come sef i tell her say no take no it, she no just she no just even make any sign as if say she even collect money for she just lock up dey live normal and i just dey go she no even talk about the money again again. wetin oh, i wan do. Eh? nothing you go ever remind her of the money. no now you no go you, you sef like you go lock up dey happen. you go lock up. Mm, now you dey talk am talk am with your full chest say yes, you go lock up. yes na i go lock up now. you go lock up. Mm, now. borrow na borrow. If you want make person assist you say abeg find me money if you get no be na say stranger i dey talk to o. when see na the truth of the matter be that they no come dey use trick use am be borrow you go come dey form say we are in the family you you don Father. get no be abeg read big man. whatsapp because i Oh, don yes, na true. You supposed to read WhatsApp messages. Ash, you go feel read. Um, okay, okay, okay. We go feel read one message sharp sharp before we go enter um market. My name na Victor, nothing like borrow for marriage or relationship ooh I greet you oh Be like say we go dey dash wi we no go dey dash women money again na your choice um Ada good evening um the one you borrow dey different if you dash me hundred See k them oh. that one dey separate This one even say hundred k go still drop five thousand. because e get the reason Ada why you Zion. dash me the one wey you just give me. You don't have the fear of God. I would ask you say when you borrow money from your partner and you no wan return am return the money that one make sense and um surprisingly uh, me i dey talk say if you borrow money abeg return the money then e left for the partner to make the decision of saying oya keep the money no con dey use say uh, shebi me dey bring money for house this thing or shebi we dey we dey bring money together that one wey you say borrow na just sense of responsibility come on you say borrow borrow na borrow no matter how little the one wey dey pain pass say you come borrow you come lock up you come ask as if no- nothing dey go on we we move you just We lock up move. we move you say ah, after abeg, ah, all fine, your fine. money is my money. This- i dey talk this one e dey go both ways for me no be just woman to man or man to woman na both ways for me if woman borrow man borrow na make your partner say ah na five k hold am na hold am or just keep that one fair use am do you get just i don't know but na my dis- na my own opinion be that.

na what Hey, God. you are still owing me Eh. but if you Eh. give me to buy things for my personal use i will assume you have given me my money precious omayobo okay thank Say you na one good precious turn. deserves another I bet one good turn is a roundabout. This is how they talk. So Ah. I'm not there with you. Wha- you say one good turn around about Yes, na. especially where driver no come follow come follow one way

Emma from Ojo Barracks talk say good evening this your question come at the wrong time o the money wey my wife owe me as she hear your talk now na so she put the money back inside her purse Emma from Ojo Barracks na You oh I see go am. get that one na my cause na brother you say make you no pay back my brother you are in this together borrow na different case is not part of the money you give someone without telling him or her

sha sha e go still pay you back. come collect her twice Mrs. mrs chukwu from ikotu hey god good evening my people um you say the thing na simple ma- this thing na simple matter o short and simple to me na from that twenty k she go take the five k then use fifteen k simple nothing to argue eh if you wan do am like that tell her say okay

hold me grab me you no go fit pay that five thousand come comot. oga wetin i dey talk different from wetin you dey talk oh, obviously Oga don because vex o. because because don now you now you dey talk about say from for wetin i understand you you dey say um, the woman suppose to dey contribute suppose to dey bec- i dey talk about the money wey you borrow i no dey talk about say if you borrow if you throway palm oil for road and you get wife or you get um, girlfriend you suppose call to come rescue her you no get by all means your partner suppose to come suppose to dey there for you at any point wey you need the one help wey sweet me pass for the one wey he talk wey he say eh, two shall come together to become one but these days they become one but the account na two they no dey join the account like that. even uwa make we talk am the Eh. man you don Eh, ever see see see ah, see see men see wey dey vein dey come no be outside for say your vein forehead dey because come of out this if if you wan go that card Eh. if you wan shake this table wey you just talk now table wey no na get m- leg. in- the table sef no even get carpenter no even the nail don rust na men dey always do that thing anything about secret to say man go open the account give you you go know how many men how many women know their husband account make we no even go that go tell you their balance i just wan address before you know when una dey stranded you go say yes there is this five thousand that i kept from nowhere i just wan address this way this caller talk i no dey talk say woman no go help man you break palm oil you no do this thing Your woman suppose to come outside assist you wey I dey talk about say you say borrow me money. borrow me Ehe, borrow me na different case. then If i you say come borrow me, overpay you you come still dey draw me money no na borrow na borrow nítorí ọlọrun borrow na borrow borrow na borrow but make nobody come confuse wetin i talk say i no dey say make your woman no help you mm -mm. na two different things mbok make we pick calls. hello Ada, you dey ve- Ada Bruno, you dey vex. no i no dey vex i dey try to clarify wetin me you i dey talk vex because o i dey say different thing from wetin you dey talk Ada, i no fit vex na why i go vex for wetin Hello? i dey hear you sir continue Ada Dundun. ah ah oh okay blessing welcome

tell the person okay collect five thousand make still be clear am well then hold fifteen thousand for whatever whatever you, you want to give the money. na wa this life. See, let me tell you wa there is question i don ask you if it's you and the person lock up you say eh you will lock up it's a lie if you lock up next time if that your wife borrow you you say you don have money

welcome ụwa niile na me greet you pass o ah, from where you go my sister we just go do one or two but we don come back na i dey here with you gidigba oba no dey go transfer okay you are welcome thank you. ada eh, Hmm? this matter eh, yes so i think say husband and wife na the same uh, we no dey argue am dey be the same to whom it may concern. mm. whether he pay the money or not

the best things i will say have your 5000 naira and take this 15000 naira as extra just my own be say this person just help me answer the question if you dey give me 20000 naira with the hope say my money dey inside there make am dey clear I hear because na poll wey dem go go make turn. am dey clear good evening and na which be that o na which be dat I dey make tell you men with get feather. little peace the only language men can use for use for to get money is borrow we no dey accept give or help so borrow is the only weapon for men ejike from ikorodu okay na new update be this um, borrow na borrow but relationship borrow no be borrow cause if you wan check am sef girls dey collect pass man no fit tell him woman say babe how far that five k wey I borrow you never see some men be that agreement is agreement yo Eh, Ah, ah. so when we cut your agree so i come overpay you now na bad thing i do no be say you overpay as in how how you take overpay make we see pcos cause get like eight more minutes and make e no be like say we no pick more calls hello i greet you

Or even if you wan still draw the money, no be that Im mind no dey talk to am o. Twenty thousand, no be that very time you go draw the money. You see You am. go wait, maybe later another day. shebi you hear am mama go still draw the money he say he go wait but you go still collect So your your money own problem now na the Wait timetable. My own be say I immediately give am that twenty thousand. You no suppose begin ask am. no i no say make you ask am o i no dey tell i no give any time frame to when you go collect your money i dey say make the person pay back na just wetin i dey after

my wife borrow from me she never one day pay if me borrow from her i will pay more than ten times if i mistake ask of the one i borrow her na wahala okay ada i agree to plenty plenty happy weekend to you this one weak me o um, my mouth no fit shout any anyway borrowing money from your partner omo me take am say na dash because no refunding back i swear down Criminal. because na family matter i use am solve

No no need to ask am again um if you do na greediness be that. Tonia from Satellite Town. Alright, Tonia, I see your message. Good evening, Aunt Ada. Borrow na borrow, you go pay back for sure. I know say we be one. Chibes from Agbara. Okay, Adan Uwa, this matter go cause problem as far as I dey concerned. Tell I go tell her say make she minus 5k from the 20k when I give her for upkeep.

portable gi- guinea car from agor palace way na so and na the last message na- wey i go read Portable now people. good evening adan uwa borrow na borrow dash na dash e no get two name if you borrow you suppose pay paulina foster from abulegba na so e take send am all You see, women Paulina supporting and, eh, collecting the money back if na them they they they will not pay back o abeg make we have conscience thank you very much and the last message upright from bariga say

Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukwumouth family today. Wazobia FM 95.1. Chukwumouth.